Ewia so ho bɔ ne nsuma o. Manya agya papa me kae way back twenty seventeen na me nyem me ba panyini na me se me kura bi bɛ taa me me kunu ho awurade kasa ni ɛyɛ a kasa su me a me ti mu sɛ yes mfam deɛ de yɛɛ me no deɛ de yɛɛ me wɔne bɛma no de yɛɛ me no. Eh? Mampa aba o. Mampa aba. Wɔn ɛnɛ ɛnɛ yɛ wɔ twenty sɛn? Twenty twenty six. Ɛbɛ yɛ fan sɛ last year. Na ɔno so nyam. Hmm? Na ɔno so nyam. Ɔha a me fɛ mu, me de kora na yɛ ketewa. Bɛrima hwɛ me. Ɔno kora de ɔhwɛ me o. Ɔhwɛ me. Na wo ɛ. Wúlò sɛ ɛdi bakɔ yɛn ahwɛ no. Busuafoɔ, deɛ ɔfa mu no, me deɛ ne ten. Ne kɔn, ɛsi ne ya. Ne kɔn, ɛsi ne ya. Hwɛ sɛ ɛkora, wo- wokora paa na w'ani kyerɛ sɛ wokora na yɛte wo badinnyɛeɛ a wadɔre. Mekɔ deɛ yɛ madɔre o. Madɔre koraa de, da bi a meka sɛ me ba a me ne no wowɔ, ɛnyɛ wɔ nyɛ ɔnyɛ so. Madɔre a ɔyɛeɛ, ɛkyaeforɔ. Lewi lewi yɛ oyi movie ne maame kora baabi na ɔnkasa hu na ntumi ama bi ei na mehyɛ mataaleɛ na gɛ yi tumi pɔnte kakyɛ bi sɛ onim amanto a metɔe me odi sɛ wɔka kɔe bɛma me ne mene ne woyɛ no ne mpena no no nti sika ɔde ma me kɔtɔ ataare no ɛka ne boɔɛ no waka akyerɛ no nti odi sɛ wɔka abusuafoɔ wonim sɛ ɛnɛ ɛnɛ deɛ ɔde yɛ me way back 2017 nyankopɔn adom obi yɛ ne bi mekɔ dɛ menya honam hyɛ atare o menya honam hyɛ atare adeɛ me werɛ mfi da ɛyɛ sɛ ade na abaya no yɛ me no me sɛ ɛnɛ ɛnɛ Ne nyinsɛn mu na awo wɔn. Ɔresu sei. Kasiduro yɛahyehyɛ ne sei a so ɔnom koraa mma. Yɛkɔ de yɛnom aduro. Hmm, yɛnom aduro. Wiase yɛsi deɛ ɔde wobɛyɛ obi no. Yɛde bi bɛyɛ wo. Mewɔ nipa mmienu bɔ me life maa ho. Ɛbɛdi m'ani papa. Yɛabɛdi mmani papa. Baako deɛ aba, ka baako so deɛ. Nti saa nipa korɔ no, baako no a waka no, ɔnkyekyere n'abɔsoɔ mu yie. Sɛ karma hɔ na karma pay back no, eh, mmete hɔ nom no, sɛ mekɔpira obi baa da a, eh, ɛbɛhyɛ me tirim sɛ daakye mɛtwa so aba. Ɛna nipa bi yi obi adeɛ, ɛyɛ ne nua adeɛ, wɔnim sɛ wɔkyena wɔ hɔ. Ɛna nnipa no wɔresu maamaa. Wɔresu maamaa. Deɛ ɔde yɛ me way back 2017 no, ɛnna wɔatwa so aba. Ne kɔn ayɛ sei. Hwɛ me kɔn. Ma wo tu o. Ma wo tu. Ɔno nso awo tu. Meme koraa deɛ meme deɛ ɛde yɛɛ me no, mawɔ mu no. Kwa me kunu bɛgye me ba. Ɔgye me ba na ɔde no asi moto so fa sɛ mekyerɛw no. Ɛwɔ mu sɛ na m'ani ngye nanso deɛ bɔe no a ɔyɛ no saa baeɛ no nnɛ deɛ ɔwɔ mu no wɔnya bi. Wɔnya bi. Me, manyɛ ma ma yɛnka sɛ Yɛ nye dɛ, nye me dea da. Menye ma ɛhwɛ me papa. Wɔn sɛ na ntɔkwa wɔ mu. Ɛnnɛ, me second born koraa no, na sɛbi the same thing. Afei hwɛ me. Ɔn sɛ wo deɛ, wo wo deɛ, abaayaa pɛrɛmɛni, yɛnyaa wo. The whole wiase, yɛnyaa wo. Obiara nnim wo. Obiara nnim wo. Ɛnna enya wo. Ɛnna na waka dan mu no. Wo nsɛm nyinaa ka w'anom. Ewiase, wopɛ a hide adeɛ sɛ dɛn, ɛbɛpue. Hide adeɛ sɛ dɛn, ɛbɛpue. Nyankopɔn ho. Nyankopɔn, sɛ wɔnkɔ onua wɔ asase wei so a. Da bi yɛbɛkɔ hɔnom. Yɛbɛkɔ hɔnom. Hey! Kama. Kama. Oh! Dabi, dabi, dabi, dabi, dabi. Woyɛ onu onua ade aho na wadwene ɔkyena. Eh? Na nipa no onim sɛ deɛ ɔyɛɛ me no eh ɔn pay back ɛyɛ mfe dodoɔ sɛn nie me ba no ɔkɔ eight years ɛso hwɛ ɛnɛ ɛna wa pay back wobɛsu asu ɛsu bɛsu a mesu wiase bia wobɛsu akyɛn saa. Nyankopɔn na atua wo ka. Nyankopɔn na atua wo ka. Sɛdeɛ na wo se nyim yɛ sɛ yɛmpɛ anim hɔ no, Nyame pɔ na atua wo ka. Nyankopɔn watua wo ka. Hey! Awurade, hmm, wonya aboterɛ paa. Wonya aboterɛ. Obi yɛ wade na nya aboterɛ a, sɛ ɔkyerɛ mekyerɛ wo no. Mede makoma de manya aboterɛ. Menim deɛ de si ani paa. Awurade Nyankopɔn nso yɛ ne deɛ. Tɛne Nyankopɔn, ɔno nso yɛ ne deɛ. Me mekɔyɛ me deɛ no, Nyankopɔn nso yɛɛ ne deɛ. Ɛne ɛne nnɛ wɔatwa so aba. Ɛne ne nnɛ wɔatwa so aba. Ade a ɛbɛyɛ yɛ ne sɛ bɛwo anaa bɛnyem na bɛma se sei ne wɔdi w'ani. Ɛya ɛnɛ wofa bi mu, wofa me deɛ times ten. Ɛnɛ me na me na mesi me mpie bɛn nɛ. Ɛnɛ sɛ me me champagne na esi ase me yi baako na me tu so. Yɛsɛ obi kɔ nsuo ma no so obi kɔ ha mu a me wɔ ne ngye. By saa abaayewa wei life o face wɔ ne ne nyinsɛn a awoɔ mu a ɛnɛ. Ɛnnɛ, ne kɔn si ne ha yi. Ɔnom aduro koraa ntumi mma yi. Ɔkɔ nkɔ nkɔwɔ biribi yɛ pa paneɛ. Biribi yɛ paneɛ. Ne kɔn si ne ha yi. Yɛdi n'anie no. Ei! Wobɛgye obi wobɛgye obi kunu abɔ so. Yɛnyaa nka mpa na wobɛfa obi kunu a anaasɛ wobɛfa obi ɛ ɛ ɛ boy boyfriend a wohaede. Abayɛ sɛ yɛnyaa no. Na wo deɛ no, wo deɛ no, nipa bɛyɛ twenty na ne wo hyɛ. Nipa twenty na ne wo hyɛ. Kama. Wapew back. Wapew back. just, just, yeah, Awurade. Na menim sɛ wode sie. Wotutu fam de a, esie hɔ. Yenim ne nyina. Yenim ne nyina. Metu champagne. Makye nantwinam hyɛ fridge mu. Mebeyi bi awe. Hmm. Mebeyi bi awe. Hey! Nyame atua wo ka. Wɔn nam a wɔnim sɛ sɛ bi deɛ ɛkɔ so nyina yenim. Yenim. Yenim. Animguaseɛ akwaaba.